Mangwanani vana vaMwari, toda kutenda Mwari nokuti tendera kuvuya pamangwanani ano tiri vapenyu kuti tiuye kuzodzidza pamusoro peshoko ravo uyezve nokutaura navo. Tiri kuinda mberi nesubject yedu yeprayer. Nhasi toda kutarira Top secrets of kingdom prayer, the top secrets of kingdom prayer ndo zvatoda kutarira mangwanani anaya e, timbovona kuti ko zvii zvatinofanirwa kuziva pamusoro pemunamato. Bhuku rinonzi iro Testimonies Volume 2 peji 202 Ellen White anoti iye, Those who profess the truth for the last days above every other class of professed Christian should imitate the great exemplar in prayer. Zvikana Ellen White avo vanozviti ndivo vane chokwadi chemazuva ano ekupedzisira kudarika vamwe vese. Vanofanirwa kutevedzera muenzaniso wedu mukuru pakunamata. Ende waari kuti great exemplar ari kureva Jesu. Handiti makateerera ka? Ehe, waari kuti great exemplar ari kureva ani? Ari kureva Jesu. Saka ari kuti iko imimi maSeventh Day Adventist Ndimi munozviti mune chokwadi chamazuva ano. Handiti tisu tinodaro? E, tisu tinotiko tisu Remnant Church tisu tine chokwadi kudarika vamwe vese zvokuti isu tisu tofanirwa kuvavudza nekuvadzidzisa chokwadi. Saka Elena White ari kutiko haizi nhau yekungovadzidzisa chete nekuvavudza chokwadi but munofanirwa kutevedzera muenzaniso wenyu mukuru pakunamata. Saka muenzaniso wedu mukuru uyu ndiJesu. Handiti makateereraka? Ehe, ndiye ndiye muenzaniso wedu mukuru. Saka kune kune zvidzidzo zvakawanda zvatinodzidza kubva kuna Jesu muupenyu hwake pamusoro pekunamata. Toda kutiko nhasi titarire zvatinodzidza mugadheni regetsimani matthew chapter 26 Verse 36 to 46 Zvino Jesu wakasvika, wakasvika navo panzvimbo inonzi Getsemani, mm -hmm. akati kuvadzidzi, Garai pano, mm -hmm. ini ndichaenda kunonyengetera uko. Mm -hmm. Akatora Petro na, na, navanakomana vaZebhedhi vaviri, mm -hmm. akatanga kuva, kuva neshungu noku, nokudumbirwa, mm -hmm. akati kwavari, Mweya wangu une shungu kwazvo kusvikira pakufa. Garai pano murinde neni. Akapfuurira mberi zvishomanene akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti, Baba vangu, kana zvibvira mukombe uyu ngaupfuure kwandiri, kunyange zvakadaro kurege kuva kuda kwangu asi kuda kwenyu. Akaenda kuvadzidzi akawana vavata akati kuna Petro, Makanga musingagoni seiko kurinda neni nguva imwechete? Rindai munyengetere kuti murege kupinda mukuidzwa. Mweya unoda hawo asi nyama haine simba. Akaenda zve Rwechipiri akanyengetera achiti, Baba vangu, kana mukombe uyu usingagoni kupfuura ndisingaumwi, kuda kwenyu ngakuitwe. Akaenda zve akawana, akavawana vavata, nokuti meso avo akanga abatwa nehope. Akavasiya zve akanonyengetera rwechitatu, achitaura zve mashoko iwawo. Zvino akaenda kuvadzidzi, kuvadzidzi akati kwavari, Chivatai henyu muzorore, tarirai nguva yasvika, mwanakomana womunhu woiswa mumaoko avatadzi. Simukai tiende, tarirai, wondiisa kwavari awa pedyo.
Ndochitsauko chatoda kutarira. Mune zvidzidzo zvakawanda pamusoro pemunamato zvatinodzidza kubva kuna Jesu zviri mukati memavhesi ataverenga zvekuti ko potse mazuva asara angangopera takatarira mavhesi iwawawa. But mune zvidzidzo zvikuru zvirimo pamusoro pekunamata. Bhaibheri riri kutaura pamusoro paJesu musure mekupedza kuzha chirairo navadzidzi vake vanobva voenda mugetsimani varimo mugetsimani imomo jesu anotora petro najohn najames ndokubva atiko ndobva asiya vamwe vari vari vari nankire vari 9 ndokubva atora vatatu vari 8 sorry because judas iscariot anga aenda vari 8 ndobva atora vamwe ndobva atora vatatu ndokubva aenda navo ndobva asvika akati kwavari sarai panapa munyengetere inda iye ndobva afamba kwaye akaenda chinhambwe ndobva asvika akawira pasi nechiso chake akati baba vangu kana zvichibvira mukombe uyu ngaudini ngaupfuure asi kana zvisingaiti kuti upfuure ndisina kuumwa kuda kwenyu ngakuitwe Ndokubva Jesu adzokera kuvadzidzi akawana vadzidzi vavata. Ndobva ati, Eish, vakomana, makoniwa kungorinda neni nguva pfupi here? Rindai kuti munyengetere kuti murege kupinda mumiedzo. Zvikanzi iko ndobva iye Jesu ati, Ko ndozviziva kuti mwoyo unoda Asi nyama haina chinyi? Asi nyama haina simba. Ndokubva Jesu adzokera futi akanonamata munamato mumwe chete iwoyo. Akadzoka akawana vakomana vavata. Ndokubva adzokera akanonamata futi same prayer. Ndokubva adzoka akawana vakomana vadini zvavo? Vavata. Ndokubva ati, Vakomana, chimukai, nekuti wondiisa kwavari wave chinyi? Wave pedyo. Ndozvataverenga. Saka kune zvidzidzo zvatingawana zvinotibatsira pamusoro pekunamata top secret number one ndeyekuti iko prayer is the raw material for every great achievement prayer is the raw material for every what great achievement handi muri kuona kuti iko jesu asati ainda kunorovegwa pakalvari anotanga aenda mugetsimani handi makateerera ka ya asati aenda kunorovegwa pakalvari anotanga aenda mugetsimani greatest achievement yeupenyu hwajesu panyika panapa hakuzi kumutsa vakafa kwaakaita hakuzi kuvonesa mapofu hakuzi kunzwisa matsi hakuzi kurapa vanogwara nokuti dai zvinhu zvese izvozvo izvo akauya akazviita akadzokera asina kufa pakalvari angadai asina zvaakavinga makateerera nokuti chaakavinga panyika panapa jesu wakauya kuti azofa pamuchinjikwa saka greatest achievement yeupenyu hwajesu it was his death on the cross ari muzvibata guys so saka before he could achieve that victory on the cross he had to pass through the gatsman experience saka gatsman experience ndo yakakonzeresa kubudirira pakalvari handi muri kuchirwa kaizvi ya hakuna kalvari inobudirira pasina gatsman ndopfungwa yatiri kupihwa panapa so prayer is the raw material for every great what great achievement hakuna munhu achaita zvinhu zvikuru panyika pano when he or she neglects prayer hakuna you tarirai upenyu hwavanhu nemhaka yeyi vanhu tisingagoni kuachivha zvinhu zvikuru it is because we lack this exercise of prayer we lack this exercise of prayer saka kunamata ndokunokonzeresa kubudirira pasina kunamata hakuna kana munhu achabudirira hazvinei unouya kuchechi but if you are not a prayer warrior you will never conga you will never you will ne that's the reason of the weakness of the church vanhu vekuchechi kwedu zvimwe zvunhu zvese vanoita but kunamata this church does not pray ish munoziva here kuti vamwe vanogona kutopedza vhiki rose asina kumbona mata because paanouya kuchechi kunosvika koshagwa munhu one anonamata akatimiririra tose iye pachake chaiko chaiko kunamata so it never prayed vhiki rinopera asina kumbonamata thats why our church is weak chikonzero ndechekuti ko getsimane experience ishoma kwatiri yet haugoni kunotakura mutoro wepakaovhari usina kumbopfuura nemugadheni regetsimane saka gadheni regetsimane rine connection nekukunda pakaovhari saka prayer ndio raw material for every greater change moziva here kuti iko vahedheni chaivo vanoziva secret iyi kuti munamato une power but varidzi vemunamato vacho vakapiwa munamato wacho havazivi kuti iko munamato une chinyi une pawa handi munoda mukanoverenga daniel chapter 6 inoti iko vakomana vakasvotewa vaka nekupromotwa kwadaniel because daniel akanga ari iko akanga ari efirst president patop 3 mapresidents enhangire e, e emunyika yemedopesia mambo akanga akaisa vanhu 120 mapresidents handiti ka ndobva aisa vana daniel iri executive vari vatatu then iye daniel akanga ari number one pavatatu ava vamwe ava vatogwa ava ndobva vagumbuka vakati muranda uyu mutogwa uyu unouya sei kuotitonga kunyika yedu ndobva vati kutoda kumutsvakira mhosva but vakaziva chunhu wani vakati iko daniel hapana pangu paunomuwana ende secret yekubudirira kwaDaniel iri paprayer saka ngatibhanei munamato for a month kana tikabhana munamato Daniel akasanamata anodona because secret yake iri paprayer ndokubva vakomana vabhana chinyi vabhana munamato but Daniel achiziva simba riri mumunamato bhaibheri rinotiiko haana kumira kudini kunamata no matter zvavakaita daniel remained a prayer man until anoisiwa mugomba reshumba because of the prayer nemaprayers aakaita akadzivira miromo yeshumba arimo mugomba reshumba nothing happened to him nemhaka ye because daniel was a prayer man andozvibata kazvi mumwe musatanist achipa confession anotiko vakanga vane musangano kusouth africa kunyanza zvikaisaka vatanga musangano wavo makristu akanga aine onat prayer somewhere zvikai the moment yavakatanga kunamata KuKingdom kwaSatan kwakatanga kusheka and there was disorder until vakarega musangano wavo vakanouitira kumwe kusina maKristu. Prayer dziri kuitirwa kumachechi ivo vakomana vakaungana uku vachirongana zvavo zvavanorangana uku minamato payakatanga kunamatiwa usiku vakabva vadisturbewa neprayer and vakatobva munyika iyoyo vakaenda kunoitira musangano iwoyo somewhere kwakusina maall night prayer prayer ndochoga chombo chinogona kuparalyza satani but how much less we pray how much less we pray hani muonawo kutiko kana mukateverera even ihwo upenyu hwajesu upenyu hwake hwose hwakanga hwakakomberedzwa nemunamato jesu akanga asingaiti chunhu asina kunamata akanga asingadzingi mweya yesvina asina kunamata akanga asingaparidzi asina kunamata haana chaaiita muupenyu hwake asina kunamata nemakai because wakanga achiziva kuti simba riri available kwaari only through prayer and christ did whatever he did panyika pana not because he was god but because he was a man of prayer hana muri kuziva guys jesu akaita zvaakaita panyika pano kwete nokuti akanga ari mwari no no no no no wakaita zvaakaita panyika pano nokuti akanga ari munhu wemunamato because panyika panapa he operated 100 percent as a man zvese zvaunoona achinzi jesu akadai jesu akadai the secret yakanga iri kuprayer because he could not do anything without praying ngatimbotarira upenyu hwake mbichana matthew chapter 4 verse 1 and 2 zvino jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje mhm. kuzoidzwa nadhiabhurosi mm. zvino jesu wakatungamirirwa nomweya kurenje kuzoidzwa nadhiabhurosi wakati azvinyima zvokudya mazuva makumi mana ehe right akabva oziya Kuri kutaura pamusoro paJesu achitanga ministry yake. Iwai matangiro aakaita. He went into the wilderness to fast and pray for 40 days. Before he could start ministry, he fasted 40 days and 40 nights. Nemhaka yei? Wakanga achiziva kuti iko pasina prayer haagoni kuva effective muministry. ende paakaenda kurenje 40 days ariko achinyengetera akatsanya bhaibhiri kuna luke chapter 4 vhesi ya14 rinoti iko wakadzoka musimba ramwari mweya mutsvene zvikaiko ndokubva first sermon mukurumbira wake ndobva wazara mukanoverenga vhesi ya31 to 37 achipinda musinagogi musi wesabata rokutanga achibva kugomo achingosvika achisumuka asina zvaambotaura mweya yesvina yakanga irimo ndobva yatanga kuchema ikatanga kuti iko taita sei tine mhosva yei nemwi mauya here kotiparadza nguva isina kukwana jesu akati get out

Ani mashuwa kachi. Chii chinoita kuti iko tigare nguva namatambudziko? It is because of only one reason. We don't spend much time with God. Therefore problems dzinouya so dzogara kuita kutofunya chisero pamba pako nemhaka yei? Because you are not a man of prayer, you are not a woman of prayer. So when we spend time in prayer namwari zvakakwana chaizvo you will never spend time nemaproblems so thus christ life achitanga ministry wakaitanga ne40 days and 40 nights of prayer luke chapter 9 verse 16 ipapo akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri ipapo akatora zvingwa zvishanu nehove mbiri Akatarira kudenga Ak- akaonga. akatarira kudenga akavonga Akazvimedura ndokupa- akazvimedura ndokubva Vaisa- apa vaisa vadzidzisi vazhinji. kuti ape vanhu musi waakafidha 5000 zvikanzi iko patuu hove nezvingwa zvishanu jesu akazvitora ndokubva atarira kudenga ndokubva avonga ndokubva azomedura akapa vanhu tuu hove hove mbiri nezvingwa nemasikonzi mashanu zvikafidha varume 5000 vakadzi navana vasingaverengwi nemhaka yei because jesu had prayed to god akatanga avonga ndokubva azomedura problem unoziva kuti yatinayo iko zvine mazuva ano ndeyechii ndeyekuti iko tinotanga kumedura tozovonga but jesu akatanga amedu, avonga ndokuzodini ndokuzomedura isu tinotanga tamedura tozodini manje tozovonga thats our problem angava mukomana angava musikana anotanga atonyenga anotanga atonyengwa oda ouya kuna mwari oti ko mwari komborawo relationship yangu yeti pamwe mwari kwaari haisi relationship ndiana akati relationship wakamedura usati wavonga unofanirwa kutanga wavonga wozodini wozomedura ndozvakaitika panapa so ndozvatiri kuona hande tinotarira futi tione luk nangire john chapter 11 vhesi 42 na43 kumutswa kwalazarus chii chakaitika paakasvika paguva
mhm. zvikanzikwa najesu asvika panangire paya paya lazarus vamuratidza kwaakanga avigwa four days lazarus avigwa jesu ndobva asvika akatiko baba ndobva ati kuvanhu bvisai dombo zvikanzi akutonhuwa because tave nefour days takamuviga jesu akati okay don't worry bvisai dombo ndobva vabvisa dombo vabvisa dombo jesu ndobva ati baba ndoda kukutendai kuti munondinzwa ani muri kuzvihwakaizvi ndoda kukutendai kuti mandidini mandinzwa kureva kuti he had prayed before paakaenda kunomutsa lazarus bcause ari ndoda kukutendai kuti mandidini mandinzwa kureva kuti akanga adini anamata ndobva adini
iko zvino panapa izvi ndaakutaura nekuda kwekuti iko pane mhomho yakati dini yakatikomberedza handei kuti vatende kuti makandituma 43 wakati areva izvozvo, wakati areva izvozvo akadanidzira nenzwi akadanidzira guru nenzwi akati, guru akati Lazaro, lazaro buda lazarus haana kumutsiwa jesu asati ataura nababa vake wakatanga ataura nani nababa vake kuti lazarus agone kumuka kune zvinhu zvakawanda zvakafa muupenyu hwedu zvinodiwa kutiko titaure namwari tisati tataura nezvakafa Ani makateerera? Inzwai ndikuudzei, zvese zvakafa hazvigoni kukunzwa kusvikira iwe watanga wanzwikwa nababa vako. Kana ukanzwikwa nababa vako, zvakafa muupenyu zvinokunzwa. That's the secret. That's the secret. So Jesu haana chaakanga achiita asina kutanga anamata. Luke chapter 6 verse ya 12. Kuda kutevera upenyu hwake muone kuti prayer ndio paapakavata nyaya yacho. namazuva iwawo wakabudira kugomo kunonyengetera akapedza usiku hwose achinyengetera kuna mwari all night prayer apedza izvozvo chii chaakaita vhesi ya 13 mhm. zvino kwakati kwaedza akadana dzivake aha Akasanangura kwavari vane gumi navaviri Mhm. vaakatumidza zita rokuti vaapostora. vaapostori you see apedza izvozvo izvo apedza all night prayer achinamata kuseni achiburuka mugomo akabva asarudza 12 disciples saka before he could choose the 12 disciples he had to pray first ana mazvibata kanje yeah that's why vakomana vaya vaya vakanga vane panji why because they were a result of prayer havazi vanhu vakashagwa nekuti vane zvimwe zvavakanga vanazo sezvataa kuita mazuva ano tinotaura kuti ane mota here tinotaura kuti iko ane mba here tinotaura kuti anoshanda here but christ waitanga anamata zvaaoneswa mugomo kuti iko ndo vakomana vanogona kusara vachibata basa ava ndobva atevera akasvika achinunga ivavo vari 12 ndobva avaisa pabasa ndobva avatumidza zita kuti vachinyi vaapostora if christ could spend a all night achinamata what more should we chechi kana kristu achipedza usiku hwose achinamata kokuzoti isu kokuzoti isu kokuzoti isu so jesu haana chaakanga achigona kuita asati anamata nemhakayei because jesu akanga aziva sikireti iyi yokuti ari ega somunhu haana chaanogona kuita john 5 vese ya 30 handigoni kuita chinhu ndoga exactly handigoni kuita chunhu ndiri chinyi ndiri ndokunoziva kuti jesu ka he was clear about himself kuti iko ndauya panyika panapaka ndauya as a man handiti ka even though i am god but nokuti ndiri kuda kusiyira vanhu example handigoni kuoperata samwari ani makateeraka nokuti ndikaoperata samwari handigoni kuvasiyira example because iwo havazi vana mwari saka ndofanirwa kuoperata totally as a man so akabva aziva kuti as a man handigoni kuita chunhu ndiri ndoga thus why he had total dependence on the father ndosaka akanga achinamata problem yatinayo isu ndeyekuti ko we think tine zvimwe zvatinogona kuita mwari asipo thats why we don't invite him if we were clear about ourselves kuti ko hatina chatinogona kubudisa mwari asipo we could never done do anything without first pray john 15 vese ya 5 isi tine zvatinogona kuita here izvo ini ndiri muzambiringa imi muri matavi unogara mandiri neni maari ndiye unobereka zvibereko zvakawanda nokuti kunze kwangu hamugoni kuita chunhu let us be clear church kunze kwake hatigoni kuita chii hatigoni kuita chunhu kunze kwake hatigoni kuita chunhu ukazvihwisisa izvozvo izvo you will not start a thing before you pray mazviwa haufi wakavamba chunhu usina kudini usina kunamata because you know kuti pasina iye hapana ishu hapana ishu so jesu akanga asingaiti chunhu asina kunamata even zuva rake chairo akanga asingangoti vhara vasho otomuka ototanga kuita chunhu no no no no he could spend time in prayer before he could start the day mark 1 35 Mangwanani Mhm. kuchine rima. mangwanani kuchine rima Wakamuka akabuda. akaenda wakamuka kunzvimbo, akabuda akaenda kunzvimbo murenje akandonyengetera. akandonyengeterapo kana mu- kuchinzi mangwanani kuchine rima zuva rekwaisraeri rinotanga araundi kumahafu 5 hafu 4 ndipo vanenge vachiti kwaedza hafu 4 but bhaibheri riri kuti mangwanani far before day akamuka akaenda kunzvimbo yekure kureva kuti jesu probably akamuka around kumathree handidika akaenda murenje kunonamata before he could start his day akanga asingatangi zuva without spending much time in prayer ende muri kuona here imimi kuti iko even panankira ipapapo akanga akaneta because paakunzi akamuka kuseni achinyengeterapo manheru acho akanga anonoka kuvata akanga avirigwa nezuva achidzinga mweya yesvina achiparidza ngati ngativerengei tione vhesi 32 to 34 yamak chapter 1 iyoyo madekwana zuva ravira ehe

namarudzi ehosha namarudzi ose ehosha akaburitsa mweya yakaipa mizhinji
mhm. kuti itaure nokuti yakanga ichimuziva kuti ndiani so ndo zvakanga zvaitika the previous day izvi he had slept late vanhu vachiuya navagwere vavo achivaporesa achidzinga mweya yesvina zvese achiita ndobva avata late but kuvata late hakuna kumukonesa kumuka eli kuinda kunonamata but vamwe vakangoita sokuti iko vavata vakaneta kuseni havamuki nemhaka yei nokuti havazivi kuti sosi resimba ibreya saka kana ukati iko ndakaneta handimuki kunonamata iro iko kuriko kwaunowana simba then dei rako waritanga wrong unotongotanga wakatoneta wese handiti zvakafanana kuti iko mota ikati iko haa ndaakupera nda, nda fuel ndokupera simba handiti ka saka handidi kuinda pafilling station munofunga kuti ichafamba gwende gwainoda kufamba pandio zvatinoita vazhinji tinoti haa ndakaneta waneta hauchaindi kunonamata ndakabata leti wavata late so end result ndeyekuti iko hakuna chinobuda kuneta kwajesu hakuna kumukonesa kuna mati munoziva kuti ive nyango pataverenga pegetsimani ipo paya payapa achiendako bhaibheri rinoti iko wakanga akadumbigwa ane mawa achitaura pavhesi ya 37 kuti mwoyo wangu une shungu kwazvo kusvika pai kusvika parufu ellen white muna desire fages page 686 anotiiko akati vachipinda mugetsimani vakufamba vangopedza kudya chirairo paakapedza kudya chirairo zvivi zvenyika yose zvakabva zvaisiwa pamusoro pake nokuti akanga apinda musungano nevakomana ava handiti ka ndobva atanga kufemera mudenga kwaye kuita somunhu akatsikirigwa nesimbi inorema zvikaidai vadzidzi vake vasina kumubetsera angadai akadonha kaviri saka vachiinda kugetsimai so akaindako achidzadzarika nokuti zvivi zvenyika yose zvakanga zvava pamusoro pake zvikai zvakanga zviri pamusoro pake as a heavy blow akainda achidzadzarika so vadzidzi vake vakamutsigira kaviri kwa otherwise he could have fallen into the ground but still nekuneta ikoko akasvika akanamata haana kuti ndaneta but akasvika achidini achinamata vakomana vacho vakanga vakatomutsigira vadzidzi vacho ivo vakasvika vakavata iye akanga achitsigigwa akasvika akanamata why there is something that christ knew about prayer that the disciples did not know secret yekubudirira is prayer ende muri kuona kuti iko jesu paari kunzi akamuka kuseni akaenda kunonamata he was at the climax of success but kubudirira hakuna kumukonesa kudini kunamata nemhakai nokuti waiziva kuti iko prayer is the source of success and iri kana iri yo source of success it should be the basis of success but era yemazuva ano ndeyekuti munhu akabudirira akuneglecta prayer akufunga kuti iko zvaita akufunga kuti zvadini zvaita akanga asina mwana akanamata akapuhwa mwana angopuhwa mwana achina basa nazvezvo prayer haichina chini hachina basa akanga ane basa aka asina basa akanamata akapiwa basa haacha haazivi kuti kuti achengete basa iroro he must be much in prayer hachina basa nazvo akanga asina mukadzi akangoroogwa chete zvese zvekushingairira shingaira mwari zvapera achanamati anofunga kuti iko ndave bo because ndakawana kati ndava bo because ndakaroogwa usingazivi kuti you must pray much in your season of success ngatimbotorai tione muexample yana joshua joshua chapter 5 verse 13 and 14
mm -hmm. Zvino Joshua akati ari Jeriko, akasimudza meso ake, akatarira, akaona murume amire pa, pakatarisana naye, akabata munondo wake wakavhomora muruoko rwake, wakavhomogwa muruoko gwake, ehe, Joshua akaenda kwaari, akati kwaari, uri umwe wedu here?
Akati uri wevavengi vedu. 14. Iye akati, Kwete, asi ndauya ini mukuru wehondo. yaJehovha. Mhm. Ipapo Joshua akawira pasi nechiso chake, Mhm. akanamata kwaari, Mhm. akati kwaari, Mhm. Ishe wangu, unoreveiko kumuranda wake? You see, this is Joshua vachiinda kunogwa neJericho. Handitika? Joshua akamuka kuseni akaenda kunonamata. Ndozvakaitikapo. Ariko ikoko achinamata ndopaakaona Jesu. asati auya kuzvagwa namariya achiri kunzi mikaeri handiti ka akabata munondo wakavhomogwa ndobva joshua asumuka akanangako akasvika akamubvunza akati uri umwe wedu here kati uri wevavengi vedu ndobva jesu ati kwete semukuru wehondo dzekudenga ndadini ndauya zvikai mururanda mushe wangu unoreveiko kumuranda wangu saka joshua before aida kunogwa nejeriko Teererai munzwe. Akaenda kunonamata. Makateerera? Ndokunosangana naJesu ndobva apuwa maorder ekuti Jeriko rinokundwa sei. Makateerera? Ndokubva chapter 6, iyi chapter 5 kai ndokupera kwayo uko. Chapter 6 ndobva vakomana vaenda vakanoputsa masvingo eJeriko. Vakamaputsa sei nestrategy isina musoro zvikanziko chingotendererai kanomwe. Tenderera so masvingo eJeriko so. Tenderera tenderera so. Vakakunda. vane vakateerera chapter 7 israeri ndobva yaenda kunogwa neai diki kujeriko ndobva israeri yakundwa neai nemhaka yei ellen white opindura oti iko patex and prophecy page 493 zvikai the great victory that god had gained for them made the israelites self confident

anga avabatsira nokuti mwari ndiye akavapa mastrategy handiti ka chapter 7 vobva vanhu vatiiko haiwa ngatumei vashori vainde kunoshora ndobva vashori vainda vakanoshora zvikanzi haa jeriko aika nzvimbo kaguta kadiki handiti ka tongoda varume 3000 chete kuti vainde kunogwa vamwe vese ngatizororei ndobva varume vaya vaya 3000 vaenda kunogwa vakasvika vakakundwa neai zvikai chikonzero ndechei zvikai naellen white they laid their plans without kanangire receiving council from god nokuti vakafunga kuti ivo vave nemaplan ani ave nemaplan avo takakunda nezuro saka kana takambokunda jeriko hombe tinogona kukunda ai thats the problem yatinoita success yepamwe apa inotivhiringidza iwai ndikuudzei we need prayer no matter what hazvina izuro wakambokunda chauri kugwa nacho chimwe chacho chidiki pane chawakakunda nezuro unoda prayer necancel kubva kuna mwari nokuti chacho chakukundisa apa it was god who had given them victory so they need needed his power but vakomana vakaenda vakationogwa neai iwai ndikuudzei chechi we are weak we need his strength to achieve anything mazviwa human people human they are weak we need his what his power to achieve anything and that power is only available through prayer that is it munyika munomu mune seven world wonders zvinhu seven zvinoshamisa chimwe chechi eight chinoshamisa chitsva chakavonekwa mazuva ano ndechekuti iko christians pray less mazviwa kune seven world wonders handiti ka zvinana victoria falls ndakwazo kutiko zvino haichipo but yanga iripo vana victoria falls handitika ana hanging gardens of babylon vana niagra falls ekunangira e, e, e ekuamerica but church eight chinoshamisa church eight ndechekuti iwewe hauna mati thats an eighth world wonder so the church is the eighth world wonder because it pray, she prays less echipraiseless so the praying man is the right preaching man every sermon begins on your, your, your, your, your knees mazviwa yeah so never talk to people about god before you talk to god about them You can never have power with men for God unless you have power with God for men. Haugoni kuva nesimba navanhu nokuda kwaMwari usina kutanga wave nesimba naMwari nokuda kwavanhu. Saka talk to God about your congregation before you talk to your congregation about God. So the right preaching man is the praying man.

Mhm. Akatanga kuva neshungu. Akatanga kuva neshungu. He was sorrowful and heavy. Ndino mapindiro akaita mugetsemani aya. Handiti ka? But iwai kuti musure meprayer akabuda sei? Verse 46. Ehe. Simukai tiende ndiyo. Wondisa kwavari ava pedyo. Ndozvaakaita ichi. Achipinda akapinda akaremegwa. handiti ka ari sorrowful and heavy achida kutodona but after prayer anoti kwakomana chimukai i am ready to brace anything that is coming varikuda kundipandukira vadini vasvika chimukai tiendi where has he gained the confidence and the power he has gained it in what in prayer he was braced for anything vanotsanangura vanotiko he who bore law could stand up to anything ani nani anogona kupfugama anogona kumirisirana kumirisana neanything saka prayer church is the secret of power and the secret of success without prayer you can never be successful ane muri kuzviwaka izvi mm. ya yeah. billy sunday the greatest evangelist wekuamerica uko anotiiko if you are a stranger to prayer you will be a stranger to power kana uri muenzi wemunamato uri mweni wemunamato uri mwenzi wesimba nokuti simba rose ramwari akariviga muprayer so never neglect prayer be a praying man be a praying woman if things are to work in this kingdom you need prayer to function inzwai munzwe kuti munhu asinganamati stereki anonamata kangani pazuva mapisa rema 55 vese 17 madekwana madekwana namangwanani namasikati ndichachema ndichivuura iye uchanzwa inzwi rangu munhu asinganamati stereki mazvihwaka anonamata katatu pazuva ndiye anonzi anamati three what times a day madekwana namangwanani namasikati ndichachema kwamuri ndidavid uyu ndiyo munhu anonzi asingadini uno asingani the least praying man ndiye anonamata ka three pazuva. Ko anonamata stereki anonamata sei? Mapisarema 119 vhesi 164. Ndinokurumbidzai kanomwe pazuva nokuda kwezvakarurama Chiregai zvinhu. zvamakatonga. Ndokurumbidzai kangani? Kanomwe. kanomwe pazuva uyo ndiye anonamata uyo asinganamati stereki three times ende yeti manje chechi manje ah, inogona kunamata kawani vamwe vacho vanonamata munamato wesadza chete God the food will be set before us. We thank you in Jesus name. Amen. Zvapera. Yes. So Jesu akanga achitanga zuva nemunamato. Handiti zviro wakaisha. Akanga achiripedza futi nei nemunamato. Matthew chapter 14 verse 23.
Zvino wakati aendisa vazhinji. Mhm. Mm akakwira mugomo ari oga kunonyengetera. Akakwira mugomo ari oga kunodini? Kunonyengetera. Ava madekwani akanga aripo ari oga. that is it kuseni aitanga zuva nemunamato handiti ka apedza odhisimisa vanhu iye oenda kugomo kunonamata airivhara nechinyi nemunamato philip brooks unotiiko let prayer be the key in the morning and the bolt at night ngaive key inovhura zuva rako uyezve ngachive chihuri chinoripfika prayer what prayer ane mazwi wakaizvi ehe so martin luther unoti iye our chief labor our chief want is prayer we can do much with our prayers than with our labors zvatinoda stereki munamato handiti ka tinogona kuita zvikuru neminamato yedu kudarika nekushanda kwedu and thats true thats what thats true so do you have your knees kana une mabvi fear not mazviwa use your knees hauna kumapiwa kuti ukorobhe ayo wakamapiwa kuti unamati mabvi ayo ngaasvibe kwete nekukorobha but nekunamata aite sembudzi umu nemhaka yekudini yekunamata matrauzi vakomana ngaasvuvuke mumadhumbu kwete trauzi rinotanga kudambuka kunangire kwokugara uko ngaritange kudambuka pamabvi toziva kuti this is a man of prayer kuona kuti uzikamu kuti munhu wekugara chete prayer so if you have your knees please fear nothing fear nothing secret number 2 matthew 26 verse 39 mhm. jesu akapfuura mberi zvishomanene akawira pasi nechiso chake akanyengetera achiti baba vangu kana zvichibvira mhm. murume uyu ngaapfuure kwandiri right jesu atora vadzidzi vake teererai ndoda kuti muone secret yacho atora vadzidzi vake handiti ka ndokubva aenda navo isi tiri kufunga kuti ari kuinda kunonamata navo vari four but asvika akabva ati imi misarai pano iye ndobva ainda mberi akanodini akanonyengetera whats the secret the secret of prayer is a secret prayer ndo secret number two the secret of what prayer is what secret prayer he left the three and went alone wandikudza ichechi mafamily ma, ma, ma, ma prayers handiti ka

Asinganamati ega haasati ambonamata. Usafa wakatemba minamato yamunoita muri kumba maakurara kana minamato yamunoita muri kuchechi kana minamato yamunoita muri magurupu inonzi pureya chaiyo chaiyo mazviwa isecret pureya tevedzai upenyu hwajesu mugondiudza kana pane hwani pamakaona achinzi akafugama nevadzidzi vake akanamata asati ndapawana never panhu hwani poga paakavanamatira kwete paakanamata navo pana joni chapter 17

pray alone honai approach yeprayer ka how do we approach prayer daniel chapter 9 verse 3 to 5 ndakarinzira chiso changu kuna she mwari ndikamutsvaka nokunyengetera nokuzvinyima zvokudya namasaga namadota ndikanyengetera kuna jehovha mwari wangu ndikazvireurura zvivi usi kutiko chirega zvako daniel achiaprocha mwari akamuaprocha sei number one akamuapurocha nekureurura zvivi amazibaba saka mwari haagoni kutinzwa tichine zvivi hana makateerera right saka now if you won't confess your sins god will not hear you hana makateereraka saka confession yezvivi manje inofanirwa kuitwa uri wega ani mazviona ndosaka chiti magroup prayers hapana kunamata paya nemhakaye nokuti haugoni kureurura zvivi zvako mucongregation izvo zvindiudzei nhasi angatiko munhu akwera achiita zvaanga achiita agouya panapa pamberi agotanga kuti baba ndoda kukutendai mongoziva nhasi makwerero andaita ndahoba kubasa moti mwari mozviziva nhasi ndaita upombwe pamberi pavanhu unoti uchipedza ipapo uchisenjewa handiti vakomana vachitogara kuti mamowa munamato wake ataura ega saka you can never do that pacongregation you can never even do that mufamily prayer you can only confess your sins sezvazviri uri wega because zvivi zvinoda kureurugwa nezita kana waba taura kuti mwari ndaba haikona kuti takutadzirai pakufamba napakutaura zvatinoita tichinamata kunoku ifeki dzose dzedze ye who does not pray alone does not pray at all because the secret of prayer is a secret what secret prayer so you must first confess your sins ndosaka muchiti kana mukaverenga nehemaya chapter 1 akaaprocha futi seizvozvi akanamata akareurura zvivi zvake nezvivi zvaisraeri ndokuzokumbira kuna mwari ani maibata kai ehe so be alone matthew 66 nehema yachitomusiyai ndatomutaura matthew chapter 6 verse ya 6 jesu unoti kudini
iwe kana uchinyengetera pinda muimba yako yomukati
wovharira mukova wako wonyengetera kuna baba vako ngwari kudenga ya baba vako vanoona pakavanda vachakuriwadha pachena mazviwa pinda mupakavanda wodini wonamata uri pakavanda then baba vako vari kudenga vanokuona pakavanda vachakupa mubayiro pachena mazviwa we pray in secrets but results are seen publicly munhu anonamata anongoonekwa kuti this is a man of prayer anoonekwa nemaresults maresults ari public handiti ka but kwasimba kwatinoritora toritora kwakadini kwakavanda that is it that is it so the secret of prayer is the secret what secret prayer chii chinonzi prayer handiti prayer is the opening of the heart to god kuzarura mwoyo kunani kuna mwari mapisarema 62 vese 8 vimbai nayo nguva dzose imwe vanhu dururai mwoyo yenyu pamberi pake thats prayer dururai mwoyo yenyu pamberi pani pamberi pake so haugoni kudurura mwoyo pavanhu handi chokwadi kachi because the heart is the main matter in prayer the heart is the main what matter in prayer so prayer with the heart is the heart of prayer minamato inoitwa nemwoyo ndo mwoyo wemunamato munamato une mwoyo mwoyo wacho munamato unoitwa nomwoyo saka unofanirwa kudurura mwoyo wako pamberi pani pamberi pamwana hauzvigoni kuzviita izvi mupavanhu so you need time alone luk 9 18 ndijesu uyo wakati achinyengetera ari chinyi ari ega vadzidzi vake vakanga vanani vakanga vanaye maiwere nyaya vadzidzi vakanga vainaye but iye akanga achinyengetera ari chinyi ari ega the secret of prayer is secret prayer hapana issue the secret of prayer is what secret prayer please spend time alone mazviwa please spend what time alone Jesu anowanzoshanya kana munhu ari ega. Genesis 20:32 verse 24. Asi Jakobho Ehe. akasara ari oga.
Jakobho akasara ari ega, Mumwe murume akaita umwe murume mutsipa akaita mutsimba naye kusvikira kusvikira utonga- utunga huchitsuka. NdiJacob musi waakagwa nemutumwa. Handiti ka? Bhaibheri rinoti when Jacob was left what? Alone. Akatiko vakadzi nevana ngavaende. Akatiko mombe dzake ngadziende. Akati varanda ngavaende. Iye ndobva asara ari chinyi? ari one zvika when he was left alone then god visited him vakaita mutsimba ndopaakati kwamuindi kusvika mandiropafadza ndobva aropafadziwa he was left what alone please be alone so but munoona kuti jesu akanga asina zvivi zvekureurura asi akanga achinamata ari chinyi ari ega aizviitirei First Peter 2 verse 21. Nokuti makadanirwa izvozvo, Mhm. Kristu zvaakatambudzikirai vo, Zvaakakutambudzikira ivo akakusiirai mufananidzo kuti mutevere akakusiirai makwara mufananidzo ake. kuti mutevere makwara ake so secret prayer jesu akanga achisiya mufananidzo handiti ka ndosaka akanga achinamata ari chinyi ari ega saka secret prayer is the secret please

the closet is the place to tell all their private difficulties and trials and temptations a common meeting to worship god is not the place to open the privacies of the heart ane mazivo akacho zvikai musecret you can pray as long as you what as you wish anditika zvikai unogona kuvhura mwoyo wako kunani kuna mwari wotaura zvese zvaunodini zvaunoda zvika ikoko izvozvo hazvitendegwi pakucongregation vanhu takaungana panapa otanga kuti mwari munondiziva mwari zvakakudai hapana vamwe vanhu vanodaroka nekuti ko ukamupa mukana wekunamata apa pavanhu anokuroverai kana five minutes achinamata vanhu Izvo zvinokuudza kuti dziri dzoga shasha yaEdeni ainamata yanga ichinamata shungu dzose dzingadai dzakapera mucloset. Nemhaka yei all these two weeks ndisina mbotiko ngatinamatei takaungana? I knew the secret of prayer is a secret what? Secret prayer. So you must go alone and pray what? Alone. Ndosaka tichitiko hati hati hoti tichanamata todzoka pana patouya totanga kuimba. No, because you must pray as long as you what? As you want. ndosaka ndichiti ndai munoona matauro wega as long as you want and usamirira munhu because hauzivi kuti achaita nguva yakadini ani mazviona but vamwe tichirova prayer tichimhanya because mumwe wedu akatimirira pazvi ndousiiwa navamwe pray as long as you want in secret because secret yeprayer is secret prayer ande mazvibata guys ya ndo two makingdom ankiri atoda kuti uh, makingdom secrets atoda kutarira atatarira mangwanani ano saka mwari ngavatibatsire ngavatitere zvakanaka handei mumwe nemumwe tinonamata in secret as long as we want